Amachang'ina ase Jubilee eh, buna okorora kwao kore. Ekiama eki nkobwata kere busiaa kabisa. Eh, gwansa nche oyomo obo natagete omoteng'ia borere kuru UPA Eh, bono. ekiagera naki kiama kiomogusii Ehe. Ekero nkoigwa ng'a

Inche bono ekero abakenya bakurete rende Noo kware.
nonya narenge bakabatebia otagocha Ehe. abateri bagatera Bamita. ekenka iyio kare Street Inchuo. togakwana.
Eh, street banto bagakwana Ehe. agacha agacha gusii inki mwandangereria korwa nairobi yaya bori bori agateba yaya ntarakora kende Ehe. tiga ng'ende gusii Kabisa. agacha gusii agatotebia Naki? Tokamotebia totagete oiche bori mirimo yaye. Kabisa. Agateba riori morang'e ribaga aria ase ngokora egasi America. Ndi sign.
Ndike rirobe riokori sign bakong'anchera mara gocha koboria. Kabisa. Ekiagera tingotiga gasi igo goika nsabe ribaga aria. Ndio.
Gento gia kabere agateba aete. Abori abakenya bisaku binde ng'a mbi bobwate ase. Igo. Agantebi na bono akonya goeta ebisaku, akanyora egesaku ekemo, gekamotebi, Ee, matiang'i, gwachire, ee, intwe egento torakoe Ekiamo.
ekiamo.
Kai. Esegi eye. Bwata.
Nkomobori ng'a, Kai, ekiamo eke okoegwa.

Agantebia, Egento gia kabere, naende oeru echiamani obekere omogusii. Kemosi. Kemosi.
Ekiagera ebinto ebinto tware kweboria, ekiama ekaegwa, egoika nonye nomination, ntonyore ase togoeteria nonya nerieta riomonto ase koba nominated, igo toraserigwe.
Agateeba, Ere rende nomanyete ng'a tari goakera omatirikiri. Etikitiki taiyo. Nonya inse korigereria okebangire, Kebangire.
okebangire Titari bono. naende giachakire goka.
Kiabire mogusii. Igo.
Ko kegocha, na inche nkarora ekero ang'era ase chisababu echio, nkarora ng'a nchisaine,
naende ne signal engiya ekogera kogenda ere bono iga, Kenya nenene, ngasoka ng'ama oye UPA, akogenda North Eastern akooni UPA, naende bweonie. akong'u.
Bono okwane ebinto bibere. Ebinyia. Ebiya. Aya. Bono mbuya Ehe. tomoni bweka ng'amate ang'e, Ehe. na Jubilee nere ekenya engima. I think that's the best explanation. Naende akang'ika esababu ende, Aha. agantebia, Eserekari yakora for 10 years neya Jubilee, Kabisa. ogotogigwa oka gotogigwa Igoro ya Jubilee.
nemanifesto eria ya Jubilee.
Bono naende iga akonyetiga, ekiagera nere andasandeti mono. Omweshimiwa, ntwamanyete matiang'i pi, mpaka ekero Uhuru Muigai atamoete egasi. Amoete egasi, akagenda ng'a nyuma nigo ase engaki egokwana. Igo.
Bono rende nainche nkarora, nkamotebi, Your Excellency, nabwiti turaire, tari kwasi yane.

Oroche buna bono ibeno one inche igo onde UPA Ori UPA. Iga tindagenda Jubilee. Iga onde ngo- ngo- gokobera tore chianga. Eh? Ase kogenda Jubilee Eh. goika onyore baria baroo onye tokoba oyomo babere batato goika togende nomination Eh. maete Matiang'i gakore chigasi kabere Eh, bono. nere agokora buna omosani na nere agokora buna official Kabisa. ebinto bire official

Abanto barikire abange abange inche gasi. Gose abanto bakire chinsansa. Bono rero.
Tore igo.
Nekiya kere. Egento keria getiga tobwaterane tore naki ekiagera ekio ogocha. Kero ogopima ase ekampeni ya mochiankere egento, egento nkero abende gocorrect. Akore inara the way omanyete into omotoki bosa Omanyete- Bonya mbiro abikwa na rongo omanyete campaign ne process It is true Eh, rinde buna bono egento nkere abanto bare komanera nare namoborete Ehe nkomoboria ng'aki bono bagoteba ng'a kamera makondo tari gokora Igo Eh,
ogontebia inche gotari narangereti buna ebangete Eh. inche koboria ekero geke Ehe. na omwanainchi ondangeri Kabisa. bono nabo bagocha gontebia ng'a ki kabe iga Ikaba iga. kabe iga Igo.
amotebi ng'a amotenge aya beka rikono ebiche yaka iga Igo.
Eh, edansi tenga iga Na igo bono, ng'a na nebibilia bagotogia Omwana o Nyasae akametekana gokina nobong'aini ne chisemi. Kabisa. Bono ebinto ebi tari okoiborwa bionsi rimo, Eeh. ebinde mbirobio bikonya gocha, buna obongo bokonya kogaria, Kabisa. Buna onye experience ya siasa. Eeh. Igo challenges chiri kobora nekero ntogoteba ng'a nere okeroche o consult are Eh, bono. ogocha arobori ng'a eke naki kere eke naki kere eh, bono. Mweshimiwa gitogochia okorera etournament nero kware koba ng'a? Nyaerete? Eh, tournament njaerete. Okay.
Ekiagera abana etimu twabwate etimu ya Ibino ward kire sub location chiachete erigi korigia abachesaji abakong'u lakini etigarete step eyemo Okay. na promiseti ng'a etimu ekobua nkonyu kwaye arenge friendly Aha. na Savana Oh, Shabana, yes.
Savana neri ekumete ng'a tore bobe Eh, tore bobe. Eh. Eh, nka tore twensi. Mm. Ehe.

baiche takwambunyeti egekombe ekio, Oo. ekiagera mono ekio ntagereti na ase abana eche nabakonyora baakire omokuyi omokong'u bamorente. Taibo? Ekiagera emepira eye totati gokora ebinto buna wrestling, Uh-uh. omonto agwakwa ekerogo kwarera kumbe eri nomucheso bw'okobokera. It is, it is true.
Naende komenta nayio
ntogenderete nagambire na mogaka bwa Erani Obiri Oh, okay. na Erani Obiri omonyene Ehe. bono isiko bare bagokora ngocha bare ibeno Okay. torore nabeke twanyarire obanya nyuma bwa secondary nere eyemo ya academy ekobunisa okominyoka genchirusa torore naki torabwaterane Torosy Academy ibeno abana barao bakobundiswa continuous ekera nogokinia Kabisa. chi talent.
Orakore buya sana orakore omanyete omonto narantebia juzi ng'a Harambee Stars kobua egekombe bakaba gusii babe abange oo abagusii ba season eria okominyoka nogoaka omopira. Nigo nabeta keria, ekiagera buna bono iga nabagusii baito bago discourage ekero okominyoka omonto okoboria ng'a oko chinguru echi okoyaanera epaara kware kogenda otureke nonya ne ekabichi gose ogende mogondo gaki ekiagera mbararora matunda baria abakoro ekiagera oise koinyora Emegano eye tobwate na babonyanchete kama nigo goetera okominyoka babe omotego goetera omopira. Naintwe ko toro buna obogambi naki togochenchia continuity egenderere. Igo amang'ana ayio okominyoka naende bwango iga nkokoanchore esports chia ebiana kando na eyio nekero sabana ekaro nabo nkogotebia naende nkochaka tore erigi ere continuous tari omopira tokonyoganya ng'a December rioka ng'a nario gwakwa.

ase okonyegena na kombwatesia egasi eye, kiare ekerogo eke nkerigie efamiri ya omogaka Arika ase omong'ina Tabitha. Eke na egasi naende bang'ete egasi, naende ngonkonya bare ebirengererio, eke tokore iga iga ekogera tari inche ngokora. Nabo ere igo. Nonya na epaara timbwati nguru yogoteba ng'a rosia eye. Aa. Igo mbabwate chinguru bateba ng'a ase chipaara isato, Torosirie ibere igo. Ee kogera nare ase chinyagitari, nyagitari nero eyemo eria ntakwaera ase nyanya kebako, nero nagambire na omochie bwa Zairi, egere tochie torore ng'a naki Ekorosiwa. yatigeretwe nchera, naki ekorosiwa. Which is okay.
Igo onto baibe no, tinkweba kobatebi ng'a mbuya mono. naende tinkweba kobate ng'a mbuya mono ase okombwatisia, gekogera bogambi obo togotigerwa aye bweka onyare. Obogambi obo iga nokobwaterana, ogosemi bakonya gonsemi, nonya ibe nekumete, tari inche nkumete, ase eng'encho onde omonto oba akiri baria abanyene bagote ng'aki, aye pambu nero ekanye espeed, aria ekebao nkero ng'a limit ye speed fifty, Kore iga. bono nabo tokonyara kobwaterana na kogenderera gochia moto. Egento ndakore nogoakera mbuya mono sana ase ogwancha interview yane ase engencho ya nyororo that kind of humility I really appreciate nyasae akosesenie alafu you are a good leader great leader in our region ase obaimisie bagokwaneka mono kisii county mweshimiwa arika tiga nyasae agokonye ase oborai bwabo ende oche orunde another term. Gekonyarekana o advance gokwa ng'umbe ro. Nabo mbikwa bo mboiyo, gekogera mbono naki nagoteba nkonya kobekera tore amax. Tabi bo. Tore gose ngocha tore naye congratulations. Thank you. Ase ogochaka estudio.
Yaani totageti koba epega onye gosaberera. Aya. Totageti ng'a abanto naro ng'a Nyore chimashini chinyinge amanye gochaka estudio. Okogenda bwoka. Naende nko encourage ore enywe ase ki kwangokereti Nakuru. Ekiagera naroche naye nore okorora amang'ana nkoragowacha na YouTube.
Ogwe sacrifice ase obosemi. Yeah sure.
Bono buna gwateire erumu naende y'ogokwanera, igo n'abasae bande, ekiagera eye nere egasi eyemo y'amatiang'i arenterete digital. Digital. Yeah. Korwa analog gochia digital.
Korwa Digital analog nere. gochia digital nere. Aye bono,
aye nomofano omuya, ng'aki, ekiagera tari lasima Ehe. otware chistation buna chiria chiane Aya. chikomete Kenya. Ase ngokonyora noto gochakera. Noto gochakera.
Nainche goika kwa amasikari, Eh, bono. nigoteba ng'aki, Ehe. ng'a bono inche, Aya, mbuya mono.